Исәннәрмесез, кадерле дуслар! Хәерле кич, кадерле дуслар! Һәм инде башлап җибәрәбез. Яңа сезон, икенче этап. Әйдә, шаяр, татар КВН лигасы! Икенче этапның беренче өлешендә командалар белән танышып китик. Керәшеннәр җыелма командасы, Культурный центр имени Якова Емельянова. Кунаклар, Пенза шәһәреннән Исемсез КВН командасы. Яңа Чишмә, Биш Эксель.

Безнең кагыйдәләр бик гади. Бу биш командадан берсе генә төшеп кала. Дүртесе өченче этапка чыгарга тиеш. Анда чыгар өчен биш елмая торган смайлик җыярга кирәк. Җыярга, дуслар, чөнки бүген безнең ике бәйге, сәламләү һәм импровизация. Ә кем моны хәл итә? Жюри әгъзалары! Алкышлыйк! Сто к одному тапшыруында җиңеп кайткан егет, татар халкының пиар-менеджеры, беренче татар инстаграм-блогер, Татармалай Ринат Галиәхметов! бизнесмен. Ул ит, ит сатудан башлады, аннары төнге клуб, бахилалар сатты, тагын нәрсәдер, ә хәзер яулыклар сата. Сакал үстерде. Дөрес юл белән барасың, брат. Салават Миниханов! ТНТ телеканалында Золото Геленджика тапшыруында җиңеп кайткан кызыбыз! Актриса, певица, студентка, комсомолка булыр иде, коммунизм калса. Ну, алтынны хөкүмәткә бирәсе булыр иде. Гөлназ Батталова каршы алабыз! Мөнир быел Яңа ел корпоративларын Чаллыда алып бара икән. Бу чынбарлык бит, әйме? Дуслар, Казан, Татарстан, корпоративларда быел рәхәтләнеп ял итегез! Мөнир изолирован! Дуслар, каршы алабыз, Мөнир Рахмаев! Татар эстрадасының йолдызы! Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артисты, нәфис сүз остасы, шоумен, ТНВ каналының иң елмая торган смайлигы, Җәвит абый Шакиров! Жюриләрнең кәефләре бик шәп! Зал, ничек кәефләр? Командалар, без булдырабыз! Командаларга бик зур рәхмәт, без сезне сәхнә артына озатабыз. Әзерләнә торыгыз. Әйдә, шаярт, Татар КВН лигасының оештыручылары!

Беренче команда әзер. Без барыбыз да әзер. Каршы алабыз. Керәшеннәр җыелма командасы. Керәшеннәр җыелма командасы, сәлам! Арулармы сез? Сез Әйдә шаяртта ни өчен катнашасыз? Без үзебезне күрсәтер өчен, керәшен халкын күрсәтер өчен һәм инде әлбәттә, җиңү яулар өчен. Яхшы.
Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтләребезне Яков Минянов исемендә культура үзәге директоры Белоусова Людмила Даниловнага белдерәбез. Рәхмәт.
Димәк, сез әзерме? Әзер!
Алайса алга, сәхнә сезнеке! Китәк!
Кичә кайттым мин авылга, яраткан әби-бабам янына. Миңа әйтәләр, ака, а как поднять бабла, братан, кара. Әбием, мин сине шундый яратам, шундый яратам! Ну все, акша булды. Уеннан соң таксида кайтабыз. Әйдә шаярт, икенче этап, тулы состав. Алло, хакасымыз нәй?
Минибет хәзер Агиев үзенә аниматор булып эшкә алды. КВНнан соң Бакетта жюриләрне развлекай итәм. Дуңгыз киемендәме? Ие, дуңгыз киемендә, дуңгыз шашлыгы белән и дуңгыз кыяфәтенә җиткәнче.
Теләсә нәрсә сөйләмә инде. Хөрмәтле жюрилар утыра. Үрнәк ал. Синең хисләр, зәңгәр томан. Ничек? Атказанган исемен биреп буламы миңа? Ике тапкыр сәхнәгә чыгып, бер тапкыр баш игәнгә кем бирсен сиңа атказанган? Мирановка бирделәр бит әле.
Лия, кара әле, син бит татар кызы, син безнең гражданнар командасына ничек килеп эләктең әле? Әллә шундый бар җайлар бар, ни булса да без бергә. Егетләр, сез вообще хам! Вообще-то, мин сезнең командага Җәвит абый белән фотога төсерүче килдем, исәнмесез, Җәвит абый! Сезнең белән фотога төшсәм буламы? Җәвит, нихәл бу?

Ой, Җәвит абый, күзләр күп икән. Аннан сут төшербез әле, ярыймы? Ай, кәефләр күтәренке. Хыялларым чынга аша башлады бит әле. Газпроммы?

Ә бу минем бигемот. Ә көне-төне ашый. Ну, энергичный, кәҗә кебек сикерә. Ну, берәр сәгать ашамасаң, ни була, ә, Винарис, ни була, ә? Ә менә монысы минем павлин. Бестолковый животное. Ни балака, ни шерсти, ялтыр-йолтыр килеп тик йөри иде шунда. Монсының исеме бармы соң инде? Бар, Элвин. Әлвир!
Салават абый! Унбиш минуттан татар җыры башлана бит инде, йөрмәгез инде мешать итеп, чыгып китегез гримеркадан! Асиримнәрне күрдем, сине мәхәббәткә төрдем, синең чәчкәләр. Күз алдыгызга китерегез, Римма Никитина стадион җыйган. Мои хорошие зажжем, вместе мы силы, вместе огонь!
Зенит белән Рубин уены тоткарлана.
Алып атыгыз бу кызны стадионнан!
Хөрмәтле жюри әгъзалары! Без Әйдәр Шаяртка яңа алып баручы тәкъдим итәбез. Каршы алыгыз, безнең Дима!
Дима түгел, Дмитрий Нагиев! Цыц, сынки! Ниһаять, Дмитрий Нагиев на ТНВ Яңа гасыр Хәзер минем икона Эрнст түгел, ә Аминов. Мин моны курыкмыйча әйтәм, потому что беләм, Эрнст точно ТНВны карамыячак. Кичә миңа шалтыраттылар Пестричинка компаниясеннән, хотели мине забронировать банкетка. Мин әйтәм, сез тилердегезме әллә? Птичий грипп вакытында да моның хәтле не разорялись бит сез, дим. Так, Вадим, Татарстанда әйбәт алып баручы булыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Ник инде Дим абый гел Алкышлар! Алкышлар! дип кычкырырга кирәк? Ошалел что ли сынок? Нинди алкашлар? Без булдырабыз диергә кирәк Татарстанда! Чо происходит? Хвать меня теребонькать! Мансу тагын нәрсә булды миңа? Ник әйтәм бит Алсу Фазлыева җыен артистларны НЛга ташый дип?
Хөрмәтле дуслар, әйтәләр бит, мишәләр татарның каймагы дип. Ә керәшеннәр рассолы. Нигә алай?

Бөтен игътибар жюри әгъзаларына, нинди нәтиҗә куябыз бу чыгышка? Салават елмая, Мөнир елмая, барысы да елмая торган смайллар! Котлыйбыз сезне, әфәрин! Берничә сүз, кемнең әйтәсе килә? Керәшеннәр турында ошадымы, Җәвит абый? Ошады.
Җегетләр молодцы. Бер генә нәрсәгә үкенеп утырам, күршем генә бүген сораган ик, гел татарлар да татарлар, керәшеннәр булса гына барам дигәне, их, килмәде, чакырасы калган икән, белмәдем үзем дә. Афарин, супер, шулай бит, хөрмәтле тамашачылар. Кызык, мәзәк, барсы да кыска, барсы да аңлашыла. Афарин. Рәхмәт!
Рәхмәт! Крәшеннәр! Алкышлар! Алкышлар! Алкышлар! Озатабыз! Дәвам итәбез! Пенза шәһәре исемсез КВН командасы. Әйдәгез каршы алыйк! Исемсез КВН командасы, сәлам! Сәлам!
Сез Әйдә шаяртта ни өчен катнашасыз? Без хотим прошлой Бенский город, Пенза.

Без Казанда икенче тапкыр. И чувствуем, что последний.
Юк инде! Ник без инде сезонга ук чыктык! Конечно чиктек!
Әйдә шәрткә кирәк федеральный уровень! Ә, тукта, әлдә бит Мәскәү командасы бар! Оппа!
Шунда безнеке шансы азайды. Ярый. Мин шуны должен попробовать. И снова седая ночь.
Юк, брат. Бу вот Казан. Монда болай эшләмиләр. Әле артымнан кабатла. Туган якка йөк тотамы? Аңладың? Без Казанда икенче тапкыр. Вот Равиль, әт миңа, ни монда Казанда бар, что бездә Пензада монда юк? Ну монда күп мечетләр. Пензада, өч. И бер муа Анатолий. Татары, оп, татары, оп, татары. Әлдә Казан белән Пензаныкы тагын бер охшашлыгы бар, аларны урта елга бүлә. Вот сездә монда бер ягында шәһәр, икенче ягында шәһәр. Бездә бер ягында шәһәр, икенче ягында крапивник.

Янында утырып тора Гульназ апа.
Гульназ апа, ә без беләбез, что сез программада җиңдегез, Золото Геленджика. Ә сез беләсезме, анда Тимур Родригес, ведущий.

Тукта, тукта, начальник звонит ите. Да решат абый, сез килдегезме? Яры егырам. Салам, Рома! Исәнмесез, начальник абый. Ну, нихәл сездә, ничек сезгә Казан? Яхшы, бик шәп. Конечно, именно поэтому мин монда торам. Вот шул шул! Сез монда торасыз, ә без Пензада анда терпим. Ярый инде, мин монан сезгә булышам. Ничек соң сез безгә булышасыз, сез безгә акча да бирмәдегез? Мин поддерживать итәм, Пенза алга! И-ху!
Безгә мондый поддержка кирәкми. Ярый, ярый, көләм, бу бит КВН, мин жюри белән договорился. Җәвит абыйга сба куясыз, ул сезне финалга ала, миңа акча бирә. Ну, бу вот бераз несправедливодрак. Юк, весь инде справедливо. Финалда тагын булса кем белән договоримся.

Пенза шәһәре Исемсез командасы жюри әгъзаләренә барлык игътибар, Мөнир, Ринат елмаялар, Гөлназ елмая, Җәвит абый елмая һәм Салават Миннеханов моңсу смайл куйды. Аһ, Пенза шәһәре, менә шулай тереп Салават турында шаярмагыз бүтән. Салават, нәрсә булды?
Ну, менә беренче, беренче команда белән чагыштырганда инде, әлбәттә, әзрәк елмайдык без чыннан да. Дөресен күрсәттем, ничек хис иттем, шулай күрсәттем.
Миңа бик ошады, бу менә шул, шундый, менә шундый стильдә эшләсеннәр, әйбәт. Ну, прикольный же стиль. Рәхмәт бик зур, Мөнир. Егетләр, менә шундый нәтиҗә, кайгырмагыз, безнең импровизация бар әле, шуңа күрә. Әйдәгез, алкышлар белән озатабыз Пенза шәһәрен. Они в моем стиле общаются. Рәхмәт, әйе.
Яңа Шишмә 5 Excel командасы каршы алабыз. 5 Excel КВН командасы, сәлам! Сәлам!
Сез Әйдә шаяртта ни өчен катнашасыз? Татар КВНына безнең кебек фактурный кызлар җитми. Менә бит нинди кызык җавап. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Без үзебезнең рәхмәтләребезне Яңа Чишмә җитәкчелегенә һәм үзебезнең мәдәният бүлегенә. Әйбәт!
Бишексәй, сез җиңергә әзерме? Әзер!
Алайса, алга, кыздырыгыз сәхнәне!

Жюригә күз салыгыз әле, алар минем холодильник сыман.
Җәви, гел холодец кебек. Гел хәрәкәттә. Салават ул, лимон. Аның йөзе җырлаганда нинди генә кыяфәткә керми.
Татар малай, Нәкъ холодильникка куйган ачыган камыр кебек, бер кабара, бер кечерәя. Ә Гөлназ, кара икра, Яңа ел алдыннан гына күренеп ала. Мөнир Рахмаев, ул шампан шәрабе, Шундый ук шома һәм теләсә кайсы вакытта пробкасы очып чыгарга мөмкин. Ашык, ашарга, ашарга, о, ашарга, ашарга, о, ашык, ашарга, м. Кызлар, ә мин быел Кыш Бабайга хат язмадым. Ник? Кар кызына яздым. Хатын-кыз хатын-кызны аңлар әле. Ә мин барыбер Кыш Бабайга яздым. Калын кошелек һәм нечкә бил сорадым. Былтыргы кебек бутамаса гына ярар иде. Ашык, ашарга, ашарга, о! Ашарга, ашарга, о! Ашык, ашарга, м-м-м! Салават Рәисович, исегездәме? Клип төшерсәм, шушы Ә команнан бер-ике кызны мин үземнең клипка алыр идем.
Без сезнең эшне җиңеләйтеп, үзебез клипны төшеребеп килдек. Сезнекеннән яхшырак килеп чыкса, ачуланмасыз инде. Без әле тырышмадык та.

Кая, кая?
Яңа Чишмәгә! Ашарга, ашарга, ох! Ашарга, ашарга, ох! Аша, ашарга, м-м! Яңа Чишмә, Бишексел! Салават сразу елмая, әлбәттә. Гөлназ елмая, Ренат елмая, Мөнир елмая, Җәвит абый, барысы да елмая торган смайллар! Котлыйбыз сезне, кызлар! Әфәрин! Берничә сүз әйтсәгез инде, егетләр, кызлар. Так. Җәвит абый. Кызлар, менә сезнең команданың әйдә шаяртта булуы үзе зур бәйрәм. Дөрес бит? Сезнең сәхнәгә чыгуыгыз менә шушы төрле калибрдагы кызларның чыгып басуы менә көләсе килә, шаярасы килә. Үзегез дә шундый. Рәхмәт. Ә мин үткән э, КВНда да әйткән идем. Менә экран белән эшләргә кирәк дип. Экранны күбрәк җәлеп итәргә кирәк. Менә бит матур моментлар бар.

Сез дә минем подписчикларым да ярата, чөнки теге кыва кыв нидән соң, уеннан соң мин кызлар белән фотога төшкәнем, анда меңләгән лайклар җыйдылар кызлар. Сез просто супер! Бик зур рәхмәт сезгә менә шы эмоцияларыгыз өчен. Рәхмәт!
Мәңге онытмый Салават бу уенны. Кызлар, бик зур рәхмәт сезгә, озатабыз импровизациягә кадәр. Дәвам итәбез, киләсе команда әзер, Казан дәүләт аграр университеты,

Дуслар, ә беләсезме, ничек карантин татар йолдызларына тәэсир итте? Ландыш Нигъмәтҗанова, дүртенче бала. Гүзәл Уразова, дүртенче бала. Татар малае дүртенче ияге күренә башлады.
Ә хәзер инде безнең төркемебез белән таныштырып китим. Бу, Аделина. Ул чын аграр кешесе. Аны хәтта кәбестә арасында тапканнар. Юк, юк, мин хәзер шаяртмыйм. Ул көнне акушерның башы киткән, йөгереп чыккан бакчага, баскан алтын акчага. Ну, дәвамын үзегез дә беләсез инде. Нәрсә сөйлисез сез? Монда аграрнены мактарга кирәк. Беләсезме, аграрный коррупция буенча соңгы урында бара. Чөнки Уголовный кодекста сарык буту турында бернәрсә дә әйтелмәгән.
Ә бу Кәрим, ул бик деловой егет. Аллё, акция буенча нәрсә анда? Ыхы, ике кола алсаң, өченче бушка, ал алайса. Аллё. Акция буенча нәрсә микән? Әйтәм бит, бик деловой малай. Нәрсә сөйлисез сез? Монда андый әйберләр күрсәтергә ярамый! Килешәм, ярамый. Ләкин бер проблема бар. Нинди?
Без күрсәттек инде!
Мин сезне хәзер камерага төшереп, ректорга күрсәтәм. Нәрсәгә безне болай да биш камера видеога төшерә? Ректор гына төгел, бөтен республика күрер. Аминов шулай булсын.
Каян күрсәтәләр? ТНВдан. Соң ТНВ ул бит иң аграрный канал. Әйдәгез алайса, күрсәтик тизрәк!
Маньяк авылдаш!
М мә, әниең җибәрде. Рәхмәт. Пычакны аннары кертермен, яме? Ярар, ярар. Күз алдыгызга китерегез, аграрныйда экзамен.
Тартыгыз. Бер гаиләдә булган хәл. Матурым, мин иртәгә командировкага китәм, менә бу духи минем турында искә алырга булышыр.
Перегар.
Ничек Алла бабай аграрныйны яраткан? О, нинди зур бина! КФУ булыр. Ә бу? Энерго. О, эх, тирескә төшеп китте. Ярар, аграрный булсын.
Хөрмәтле жюри әгъзалары, теге юлы өч смайлик куеп, төркемнән ике кешене алып атырга туры килде. Бу юлы биш смайлик куегыз әле, пожалуйста. Без сарык ботын да алып килдек.
Алабута КВН командасы, рәхмәт! Мин сагын яшел Сагынсаң да кайтма
Алабута КВН командасы, алкышлыйк! Казан шәхәре һәм инде жюри әгъзаләре Салават Моңсу, Ренат елмая, Мөнир елмая, Гөлназ шулай ук моңсу смайл һәм Җәвит абый икесе елмая, икесе моңсу, Җәвит абый шулай ук елмая. Егетләр, кызлар, гафу итегез инде, миңа әзерәк кенә җитмәде, әмма алда тагын бит бер конкурс була һәм сез тагын да Тырышырыз дип өметләнәм. Мин сезнең өчен җан атам. Әйдәгез. Рәхмәт, Гөлназ! Рәхмәт, Алабута командасы! Без сезне сәхнә артына озатабыз. Дәвам итәбез, дуслар! Тагын бер команда калды безнең, ул да булса Байлар Сабасы, Саба егетләре! Каршы алыгыз! Саба егетләре КВН командасы, сәлам! Исәннәрмесез!
Сез Әйдә шаяртта ни өчен катнашасыз? Без шаяртырга яратабыз. Как говорится, халыкның кәефен яхшыртабыз. Шәп, рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Беренче рәхмәтебезне безнең район главасы Мин Миниханов Рәис Нургалиевичка әйтәсебез килә. Ә икенчесе безнең директор көллияте Закирҗан Миңнулловичка.

Бу вообще-то тик-ток!
Тик-ток! Хәерле кич дуслар! Сәхнәдә Сабалар! Бездә бик күп яңалыклар бар. Быел Сабада Сбермаг бүлеге ачылды. Аңлаганча, эшсез калмыйбыз.

Теге ананы сабарга беренче партия Sputnik V вакцинасы кайтты. Без, әлбәттә, беренче чиратта сыерларны вакцинировать иттек. Берәрегезгә очсыз говядина с антителами кирәк түгелме? Шалтыратыгыз!
Мине дә кертегез әле шул бесилие партиясенә. Астаховнаны, пожалуйста, кертегез әле.
Сүндер инде телефонны. Син нәрсә ул группада утырасыз соң? Туганнар бит.
Һәм беләсезме, күптән түгел Стокатнамы тапшыруында Әйдә шаярт командасы катнашты. Һаман да бөек фикер әйтелде. Игътибар экранга.

Әй, туйдыр да бу! Хаман, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу! Бу бит бәйрәм! Ә бәйрәмдә җырларга кирәк! Әй! Әйдә, җырла инде!
Колледжны бетерәми, барсына әйтәм пока, көтүдә диплом кирәкми, вакытым үтте юкка.

Ә ахырдан Саба гербы турында история сөйләп китәсе килә. Борын-борын заманда, хәзер Саба урнашкан җирдә зур чыршы үскән. Ул бик матур булган. Шул чыршыны чапканда бик күп шишкалар коелган. Шул вакыттан Сабада бары тик шишкалар гына яши.
Әлегә сезнең каршыда маңка шишкалар.

Егетләр просто супер сезнең чыгышыгыз, менә нәрсәдер просто чыктылар и минем елмаясы килә, менә бу эмоции, мимика, подложка, видео белән эшләү миңа калса просто менә ике хәтта өч смайлик күтәрәм мин сезгә. Молодцы егетләр, сезгә биш балл. Зур рәхмәт, Ренат. Миңа монда бүген килер алдыннан Сабадан яздылар, Айратка кайнар сәлам әйтергә куштылар. Айрат, сиңа кайнар сәлам. Рәхмәт!
Булдымы? Җәвит абый.
Ошадыгыз егетләр. Үткәнендә дә ошаганыгыз, менә Салават дөрес әйтте, мимика Монда күзләр уйнарга тиеш, монда йөзгә карап көлергә мөмкинчелек бар, шуңа күрә зур итеп рәхмәт. Уңышлар юлдаш булсын. Афәрин гына дип әйтәсе килә.
Саба егетләре, әфәрин! Озатабыз сезне сәхнә артына. Алкышлар бирик. Менә шулай иттереп, менә шундый нәтиҗәләр безнең өч команда биш смайл алды. Керәшеннәр, Яңа Чишмә һәм Саба, ә менә Пенза белән Алабута хәзер карыйбыз импровизациядә. Импровизация бәйгесе, барлык командаларны сәхнәгә чакырабыз. Импровизация бәйгесе шулай ук смайллар белән бәяләнә. Без йолдызларның, жюри әгъзаларының инстаграмына кереп, Ниндидер кызык фотосурәтләрне табып, хәзер аларны экранда күрсәтәбез. Һәм инде командалар шул сурәтләргә ниндидер кызык комментарияләр әйтергә тиеш. Импровизация бәйгесе! Һәм инде әйдәгез киттек! Беренче фотосурәт, монда безнең Мөнир, Мөнир Рахмаев. Уйлыйбыз берничә секунд, Мөнир үзе инде уйлый башлады. Кайчан төшердем микән мин моны? Нишләп бу роллар түгел?
Корпоративлар беткәч, официант белән подрабатывай итә.
Әйбәт!
Яхшы иттереп башладык. Керәшеннәр?
Ну, Мөнир кыздыра белә инде, ә.
Әйбәт! Яхшы булды бу. Мөнир кыздыра. Так, Яңа Чишмә. Мөнирнең күзләрендә бу хәтле мәхәббәтне хатыны хет күргәне бар микән?
Яхшы. Сарык быты төгел конечно, ну, тоже молодец.
Бу булды алабута безнең. Мунир абый, бездә Пензада бер яхшы ресторан бар. Кем эшләгегез тели?
Пензага чакырдылар Мөнирне. Дәвам итәбез. Бөтен командалар әйттеләр. Икенче фотография. Ага, менә Гөлназ Батталова. Пенза. Качан снялась в передаче с Тимуром Родригезом?
Менә шундый Җавап, Яңа Чишмә. Гөлназ Батталова алтын, бер кило алтынны алганга кадәр.
Менә шулай, шундый менә. Бик матур фото. Әйдә, алабута. Менә бөтен алтыным цепочкага китте дә инде.
Яхшы. Питрәчтә птица фабрикасының әйбере түгелме соң бу?
Крәшеннәр. Батталстар. Тагын бармы вариантлар? Әйдәгез, дәвам итәбез. Һәм инде монда Җәвит абый, Җәвит Шакиров Official. Так, алабута. Энел зарплатасы.
Яхшы булды, крәшеннәр. Җәвит абый, коронавирус вакытында артистларга да помощь бирделәрме әллә?
Так, бишексель.
Ашарга, ашарга, ашарга, ашарга, а!
Яхшы булды. Так, керәшеннәр. Җәү итем, ашаннан кайттыңмы, маладис!
Яхшы, яхшы булды. Саба, әйдәгез. Җәү ит абый, коронавирус вакытында.

Тагын нинди вариантлар бар, Салават абый? Пенза? Они подружились где-то под Пензой.
Керәшеннәр? Ә, менә шушы инде ул минем павлин.
Яңа Чишмә? Салаватны барыбер кулга төшердем.
Әйбәт, әйбәт, Саба, әйдәгез тагын бер вариант. Бу каядыр параллельный вселенныеда.
Әйдәгез алкышлыйк командаларны, менә шундый импровизация. Нинди җаваплар сезгә ошады, нинди командалар сезгә ошады? Хәзер әйдәгез смайликлар белән күрсәтик. Смайликларны күтәреп күрсәтәбез. Шулай ук сәламләү буенча барабыз. Керәшеннәр командасына нинди смайликлар күрсәтәсез? Ренат елмая, Җәвит абый елмая. Барысы да елмая торган смайликлар. Без котлыйбыз керәшеннәр командасын. Алар безнең өченче этапка чыктылар инде. Дәвам итәбез. Пенза командасы исемсез команда. Елмаябыз, елмаябыз һәм берсе моңсу. Дүрт елмая торган смайл. Һәм инде суммада сезнең сигез елмая торган смайл хәзер Дәвам итәбез. Яңа Чишмә, Бишексель, импровизация. Барысы да елмая торган смайлар. Шулай ук Яңа Чишмә, без сезне котлыйбыз. Сезнең 10 смайл һәм инде сез өченче этапка чыгасыз. Казан дәүләт аграр университеты Алабута КВН командасы. Нинди смайлар, елмаябыз, елмаябыз. Җәвит абый, сезнең кулыгызда нинди смайл куер микән Җәвит абый? Шулай ук елмая Җәвит абый. Биш елмая торган смайлик, үч смайл булган иде. Шулай ук сигез елмая торган смайл пенза белән Бергә баралар. Байлар сабасы, саба егетләре, нинди смайлар куябыз? Шулай ук барысы да елмая торган смайллар. Жюри әгъзалары, сезгә барлык игътибар. Менә безнең ике команда. Кайсысын без өченче этапка алабыз? Җәвит абый, Пенза исемсез командасы. Алабута, Казан, кемне алабыз? Берсен генә. Хөрмәтле жюри әгъзалары, хөрмәтле уенчыларыбыз, менә иң авыр момент шушысы. Барыгыз да әйбәт, берегезне дә төшереп калдырасы килми. Әмма дә ләкин менә без инде бер карарга килдек. Үткән чыгышларында бу җегетләргә инде без инде тәнкыйтьләп берничә сүз әйткән идек, но алар бу чыгышларында более-менее әзрәк матур чыгыш ясадылар. Әле җаваплары да әйбәт булды, менә бу комментарийлары. Шуңа күрә Без менә карар иттек җегетләрне калдырырга. Пензалар. Пенза шәхәре өченче этапка үтә! Котлыйбыз, егетләр! Афәрин! Молодцы! Рәхмәт! Рәхмәт бик зур! Менә шуның белән, шуның белән безнең Әйдә шаяртның икенче этапның беренче өлеше ахырына якынлашты.